Ике күсе белән саташып чыкты. Үзләре. Юанлар, каралар, килделәр, истәделәр. Читкә тайпылдылар. Менә мин сезгә Андрей Иванович Смыховтан алган хатны укыйм әле. Артур Филиппович, сез бит аны беләсез. Беләм. Менә ул нәрсә яза. Кадерле дустым, сөекле кодам, мин сине алдан шуңа кисәтеп куям. Бөтен губернаны, бигрәк тә безнең өязне тикшерү өчен чиновник кирәк. Чиновник кирәк? Әйе. Ул үзен Валиков итеп йөртсә дә, мин моны ышанычлы кешеләрдән сорашып белдем. Чөнки синең гөнаһларыңны белгәнгә. Менә синең гөнаһларыңны белгәнгә. Әгәр сезнең гөнаһларыгызны белгәнгә күрә, алдан кисәтеп куям, сез акыллы кеше, кулга эләккәндә ычкындырмыйсыз, сак булырга киңәш итәм. Сак булырга киңәш. Әйе! Ә ул кул җыйнау теләсә кайвакытта килеп җитәргә мөмкин. Килеп җитәргә мөмкин? Әйе! Бәлки инде яшерен рәвештә, инкогнито килеп, берәр җирдә тора торгандыр да. Йа Алла! Бөтенләй!

Хәзер җыйналып без гәзитне күрәсе. Антон Антонович, монда минемчә күбрәк политик сәбәп бар. Минемчә ул менә болай булырга тиеш. Россия төрекләргә каршы сугыш ачмады. Ә министерия кайда да булса хыянәт юкмы икән дип,

Әйбәт булыр. Күп булса, давалый белмиләр. Начар караулар дип әйтергә мөмкин. Антон Антонович, дәвалауга килгәндә, без аларны үзебезчә дәвалыйбыз. Табигатькә никадәр якын булсаң, шулкадәр яхшы. Без кыйммәтле дарулар кулланмыйбыз. Простой кеше үлем дисә була инде, үлем.

Әйе, мин бит монда килгән җан булсам, бәлки, сәбәпләр булсалым, башымнан чыгып киткән. Әгәр дә инде ул аның исе үзе әйтмешли, уңышсызган икән, ул чагында бераз дәвалау ысулларын әйтегез. Торса, туган исе нәрсәләр ашарга тәкъдим итегез. Юк инде, Антон Антонович, ул исне бетерергә һич мөмкин түгел. Аның сөйләве буенча,

Бозай чүпләр. Кычытмы, башка берәр нәрсәме? Взятка, взятка булып кала. Ә-ә, юк инде, Антон Антоныч. Менә берәүнең взяткага алган туны биш йөз сум булып, өстәвенә, өстәвенә хатынына шәлдә. Аның хой, хою борыгы сез Аллага ышанмыйсыз, беркайчан да чиркәүгә йөрмисез. Әйе, мин динне нык тотам. Атна саен, йә сәгате саен чиркәүдәме? Хәер, ул сезне дөнья яналу турында сөйли башласагыз, чәчләр үрә тора. Ә мин моңа үз акылым белән ирештем. Акылның кайчагында булуыннан булмавы яхшырак. Ярый, ярый, ярый, Алмаз Федорович.

Укытучылар турында кайгыртырга туры килә. Юкса аларның кыяфәтләрен күрсәң, тагын каласың. Аның бер сәтеге һич истә калдыра алмый дисең әле. Җуап итмәсә, кафедрага укытырга килеп керсәң, шулай итеп чыраен сыта, аннарысын галстук астына кулы тыгып, сакалын кашли башлый. Андый кыяфәтне ярый да ул укучыларына гына күрсәтсә. Бәлки ул шулай кирәктер дә, мин аны хөкем итә алмыйм. Ә моны килгән берәрсе, йә булмаса, килгән ревизор үз хакына кабул итсә, әллә ниләр килеп чыгуы бар.

Көтмәгәндә килеп керер дә, Кем монда хастаханәләр хуҗасы? Ә? Мин! Земляника! Китерегез миңа хастаханәләр хуҗасы Земляниканы! Ә кем монда судья?

Төркләр белән сугыш башланыр дип уйлыйм. Икебез дә бер сүзне әйттек. Мин дә шулай дип әйткән идем. Икегез дә бушка такылдадыгыз. Чыннан да Американы рус төрекләр белән сугышуы. Бу һаман да шул французларның кабахәтләнүләре. Төрекләр белән сугыш булмый. Төрекләргә түгел.

Шикләндерә. Имеш, мин алардан күбрәк кысканмын. Мин аларның кайберсеннән алсам да бит явызлык белән түгел. Күр әле, Кузьмич, мин, минем өстән донос фәлән булмады микән дип уйлыйм. Ул чагында ни өчен ревизор безгә килә?

Дөресен әйткәндә, анда Мандалыч, мин сезгә көчек бүләк итәрмен дип килгән иде. Теге сез белгән этнең бер туган сеңлесе. Сез инде ишеткәнсездер, Чертович белән Верховенский үзара судлаша башладылар, ә минем эшләр гүргә күтәрелә. Һәр икесенең дә җирендә куян куа. Әй, Алмаз Федорович, куяннарыгыз

Сөйләгәндә бер тишегез сындыра бит сезне! Шуннан әллә Петр Иоганныч трактирчыны бармагы белән ишарәйтеп чакырып алды да. Һәр, кил монда! Ә тукта, теге, теге, теге властны, аның хатыны, ике атна элек кенә бала тапкан иде, һи, шундый шук бала иде, бер яратасы гына килеп тора, атасы кебек трактирчы булыр иде сабый. Йә, йә, аны трактирчы булачак, трактирчы. Шуннан соң Петр кеше аңа сөйли башлады. Бу кеше фамилиясе Иван Александрович Лизаков. Ике атна гостиница тора. Ашый, эчә, чыгып та китми. Түләмәсеннәр ди. Менә шуннан соң минем башыма кылт итеп төште.

Кайда дисез? Бишенче номерда, баш кочасында. Үткән ел офицерлар сугышкан номерда, Антон Антонович. Яшь кеше дидегезме? Егерме ике, яисә егерме өч яшьтә тирәсе. Яшь булуы әйбәт, яшь кешене әллә кайдан белеп була, аның эчендәге тышында була. Карт шайтан булса, җәфа булыр иде.

Һәммәсе дә синең аркаңда! Кил монда! Базыңны бутырдык шунда! Әнкәй, мин булавкамны гына, мин яулыгымны гына төзәтәм! Мин хәзер, менә хәзер бернәрсә беләнмичә калдык! Менә Топчинскийның монда икәнен белгәч, ой, көзге каршында боргаланудан бушый алмадым. Көзгегә йә бер як, йә икенче яктан карый. Ул бит, менә ул, син борылган арада сиңа карап, сине мыскыл гына итә. Ай, әнкәем, син нәрсә әйтсен, йә?

Шайтан алгырысы. Шул кадәр ашыйсым килә. Шул кадәр эчем дөберли. Әйтерсең лә минем карынымда бөтен бер полк торбаларда уйнап тора. Илгәдә кайтып җитә алмыйбыз. Ни хәл итәргә? Питердан чыкканыбызга да ике ай булды инде. Юлда акчалар туздырып бетерде дә күгәр җилкән. Ана, хәзер боерыгы булса, тик кенә утыра. Котыламый да. Юлда акчабыз булыр иде. Бик булыр иде дә. Юк ди. Аңа шул һәрбер шәһәрдә үзен күрсәтергә кирәк. Әй, Казый, бар миңа бүлмә кара, иң яхшысы булсын! Имеш, табибның да икшәмен сорап, Мин башарашлар ашый алмыйм, миңа обедның иң шәбе булсын! Имеш. Җүннерәк берәр кеше булса бер хәл. Иң кечкенә чиновникларыбыз берсе бит. Юлда очраган кешеләр белән танышкан була, соңыннан кәрт уйнарга керешәләр. Менә Уйный торгач килеп төрә дә бит. Эх, мондый тормыш тәмам туйдырды. Дөресен әйткәндә, авылда шәбрәк. Анда дөнья күрә алмасаң да, мәшәкате азрак ичмаса. Атын аласың да, гомерең буе бәлеш ашап рәхәтләнеп мич башында ята бирәсең. Монысы инде дөреслеккә барганда, Питердагы тормыш барысыннан да шәбрәк. Аңа каршы беркем дә сүз тора тора алмый. Бары тик акчаң була булсын. Андагы тормыш матур, хикмәтле тормыш. Сөйләшкәндә дә матур итеп, йомшак кына сөйләшәләр. Бере дә дворяннардан ким түгел. Ә Щукин, Щукин базарына барсаң, купец таксига хөрмәтлем дип кенә эндәшә. Шайтан алгырызы, галантерейный мөнәсәбәтләр. Син анда беркайчан да начар сүз ишетмәссең. Әгәр инде җәяү йөрүдән туйсаң, извозчик алып, барин кебек рәхәтләнеп утырып йөри аласың. Ә извозчикка акча түләргә теләмәсәң, рәхим генә ит. Һәрбер йортның икенче урамга чыга торган капкасы бар. Шундый итеп сыздырып торасың, сине хәтта шайтан үзе дә эзләп таба алмый. Бары тик бер өй авызына начар. Кайвакытларда рәхәтләнеп, шәп итеп табагын туйганчы ашыйсың. Ә кайвакытларда менә хәзерге кебек ачтактан бөтенләй тынчыгу хәленә киләсең. Ә барысына да ул гаепле. Аның белән ни хәл итәргә? Әнә, атасы акча җибәрә, ул аны саклаган тоту урынына, Һей, шулай-я ул! дип терергә керешә. Извозчикка утырып йөри, син аңа көн саен театрга билет алып кайтып бир. Ә соңыннан, соңыннан бер атна ятып карыйсың. Яңа фрагын сатарга базарга җибәрә, кайбер вакытларда актык күлмәгенә кадәр ычкындыра. Өстендә тик эчке киеме генә калган. Эх, боларны карт барин белсә, ә? Аны тегерчек алды итеп карап тормас иде. Ә күлмәгеңне күтәреп шундый итеп сибәр иде. Соңыннан бер дүрт көн кашылап йөрер иде. Хезмәт итәргә булгач, хезмәт ит! Әнә менә,

Ишек кагалар, кайттым, күрәсең. Асы, карале, анда картуз эчендә тәмәке юкмы? Кайдан анда тәмәке булсын ди. Сез дүртенче көн үк актыгын тартарга кердегез.

Ахмак! Шулай. Хуҗа моннан соң ашарга бирмим, диде. Бирмәскә ничек батырчылык итә ул? Мин бит ач! Әле карать ничига барам, ди. Хуҗа ике атнадан бирле акча түләми. Син бариның белән икегез дә мошенниклар. Без аның өчен подпискаларны юк максарларны күргәнебез бар, ди. Менә счет. Ә син моңа шатланасың, әйеме? Менә һәммәсен миңа сөйләп торасың. Әй, алай да, һәркем дә шулай килеп урнашып бурычка батар иде дә. Соңыннан куып та чыгарып булмас иде дә инде. Мин күп сайрап тормам. Туп-туры чагылу белән барырмын да, менә шушыннан ук төрмәгә алып китәрләр дә. Ярар, ярар, ярар, ярар, бар, бар әйт үзенә.

Ашыйсы килүе бетмәсме дип азрак йөреп тә алган иде. Бетми бит. Әй, әгәр Пензада типтермәгән булсам, өйгә кайтырлык акча булган булыр иде. Пехота капитаны да, зараза, әйбәт утыртты үзенне. Картада да югары дәрәҗәдә уйный икән. Нинди, нинди начар шәхәр соң бу, ә? Яшелчәләр кибетендә бурычка да бирмиләр. Монысы инде бигрәк кылы хәтлерәк. Әгәр ашарга китермәсә нишләргә? Әллә өс киемне сатырга инде? Юк, өйгә Петербург киеменнән кайтырга кирәк. Яхимның да коллекциясын прокатка бирмәвен кызганыч. Берәр күрше алпавыт өй янына килеп басасың да каретада, ә анда лакей чыга да, Каршы алыгыз, Иван Александрович Хлестаков, ди. Кабул итәсезме? ди. Алар юләрләр, кабул итәсезме дигән сүзнең мәгънәсен дә аңламыйлар. Шулай, бер матур кыз янына киләсең дә, шулай итеп кочаклап аласың да.

Күп пьесаларны китерә. Әгәр дә сезгә монда ошамый икән, мин сезгә батырчылык итеп минем белән башка бүлмәгә күчәргә тәкъдим итәм. Юк, башка бүлмәгә дигәнегезне аңлыйм мин. Сез мине төрмәгә озатмакчы буласыз шулаймы? Ооу, сез ничек моңа батырчылык итәсез, ә? Сез ничек моңа? Мин, мин! Петербург ташлыйм мин! Ләгънәт суккан купецлар! Барысына сөйләп биргәннәр! Тьфу! Менә, менә! Бөтен командабыз белән килсәгез дә! Бөтен командабыз белән килсәгез дә, сез мине җиңә алмассыз! Мин туп-туры! Министрга барам, менә харап итмәгез, харап итмәгез, хатыным, балаларым бар, харап итмәгез. Сезнең хатыныгыз, балаларыгыз бар дип, мин төрмәгә керергә тиешме? Харап итмәгез, дип, Тәҗрибәсезлеге белән генә, тәҗрибәсезлеге белән генә җитәрлек акча булмавына үзегез уйлап карагыз. Казнадан алган акча чәй белән шикергә дә җитми. Анда-монда телевизия түгәрәк булса, ансы да бит әле бер пар киемлек кенә. Харап итмәгез, авам, авам, офицер хатыны, сезгә, ә мин аны камчы белән суктырганмын, имеш. Ул ялган сөйли, валлаһи газим, ялган сөйли.

Һәй, юк! Сез мине камчы белән суктыра алмассыз. Аңа җитәргә ерак әле сезгә. Мин түләр. Түләрмен. Тик хәзер минем әнә акчам гына бетеп китте.

Мин, җанкаем, сиңа шуны белгертергә ашыгам. Мин, җанкаем, бигрәк тә кыен хәлдә калдым. Ләкин Алланың мәрхәмәтенә сыенып, ике данә тозлы кыяк өчен аерым һәм ярты порция икра өчен бер сум егерме биш тиен. Һа, мин бернәрсә дә аңламадым. Нәрсәгә соң монда тозлы кыяк белән икра? Аны Антон Антонович чал өстендә генә язган иде. Шулай икән. Ләкин ул аның мәрхәмәтенә сыенып, эшнең азагы яхшы булыр төсле, дәрәҗәле кунагыбызга бүлмә хәзерләп куй. Теге сары кәгазь ябыштырган бүлмәне. Кичке ашны хәзерләп мәшәкатьләнмә, чөнки без Артемий Филипповичны хастаханә йортында капкалап алырбыз. Күпме Сабдуллинга әйт, эчемлекләрнең иң яхшысын хәзерләсен, югыйсә мин аның өстен кибетен өстен аска китереп бетерермен. Ой, син җанкаемның кулын үбеп, синең Антон Сквозник Думухановскиең бу. Безнең бит бернәрсә дә әзерләнмәгән.

Дүртенче катта түгел, беренче катта гына торам. Әйе, мин дә бер генә, бер генә бас. Берсен дә бит мин хәтта департамент белән идарә иттем.